Khuazaramkip in a rak kan lengmi Chin miphun vialte hna ASEAN in kan in ton hna. Keimah ka min cu Bawi Ṭhahnem ka si. Tutan kan thawngzamh dingmi hna cu Bawhte Chuakka, Melbourne nitlak chaklei ah a thi. Kum sawmsarih le kum hnih a simi a nu a thattupa cu biaceihzung a kai lai. Damlo ruangah Bruno Mars concert cu thawn a si. Ngakchia hmafak ngaiin motor nih a kal hnawh hnuah sizung a phan. Ngakchia phurhpah zudin ruangah motor mawngtu pa tlaihnak a tong. Rul nih tisar tlam a ngerh hnuah a lemh. Thlanglei Australia ah truck le motor an i su. Chaklei Korea nih an tlaihmi Australia Christian missionary pa cu an thlah cang. Malaysia in Beijing leiah a kalmi vanlawng a tlau. Atu lio Melbourne nichuahlei ah mithi kan neihnak kong. South African Khrihfabu hna cu Pathian he i naih deuhnak dingah ramhring an ei. South African Karankuwa um Rabuni Central Ministries i a um Pastor Lesego Daniel nih a chungtel pawl cu ramhring ei in mi pumsualnak i thianh ding le cun ramhring einak in Pathian he i naih deuh dingin a zumhnak cu a hrawmh ve hna. Vawlei nih a chuahpimi ramhring einak thawngin Pathian he i naihniam a sinak ding le vawlei chuahpimi ei hi zumhnak fekmi i muitin a si ti zong a cawnpiak hna. Cu bantuk i thangṭhatnak cawnpiaknak i a va kaimi mi cheukhat nih ramhring an einak thawngin hrawmfahnak in damnak an hmuhnak kong zong a chim. Daniel khuaruahharpa ti zongin auhmi pa nih a zultu pawl cu minung nih a pum caah zei bantuk paoh ei in nun khawh a sinak kong zong a cawnpiak hna. Cun mi cheukhat cu ih a fial hna i heh tiah midang pawl nih an sui an lamhmi hna zong an um. Pastor Daniel hnuzul a simi Rosemary Pita, Kum kul le kum khat hi hrawmfah ka ngei i pastor pa nih tu bantukin um a ka fial i tu bantukin ramhring ka ei hnuah ka hrawmfah cu a dam tiah a chim. Kum kul le kum sarih a simi Doreen Kittel a kal kho lomi zong hram a ei tlawmpal ah a thazaang a vun um i suimilam pakhat a rauh hnuah cun a kal kho ṭhan e tiah theih a si. Bawhte-Chawka Melbourne nitlak chaklei ah a thi. Kum hleiriat a simi nu pakhat cu Melbourne nitlak chaklei i Nauchuakka thingkung tangah a thihnak kong he pehtlai in palik nih biahalnak an ngeih. Ngakchia Chawka a thimi chungkhar nih palik sinah thawngthanhnak an tuah hnuah a thihnak pawngkam inn cheukhat ah kal in hlathlainak zong an tuah. Ngakchia chawkka cu sianginn pawngkam thingkung ah aa suk i a thih hi a si. A thihnak kong he pehtlai in biahalnak an tuahmi kumhleiriat nute cu dantatnak um loin an thlah cang. Palik nih midang lunghrinhmi an ngeih lo caah kumhleiriat nute bel cu bawhte thihnak kong he aa pehtlaih le pehtlaih lo tu cu fiang tein theih a si rih lo tiah thawng theih a si. Kum sawm sarih a simi a nu a thattu pa biaceih zung a kai lai. Kum sawm sarih le kum hnih nuter a simi cu a fapa dawt nih a thah hnuah a nu ruak cu an inn hnulei ah a chiah ta i palik nih an va hmuh hnuah kum sawmli le kum hnih a simi a fapa cu an tlaih. Hringtu nu thah ruangah kum sawmli le kum hnih a simi pa cu a ra laimi cacawn Nengani, Sydney um Villawood khua biaceih zung ah a kai lai. Hi bantuk in a fapa nih hringtu nu a simi a nu a thah hi a luancia February ni hleili ah khan a si i innpa nih palik sinah thawngthanhnak an tuah hnuah Biola Street i Valwood um inn hnulei ah a ruak cu an va hmuh hi a si. Kum sawmsarih le kum hnih nuter nu a thihnak konglam tak hi fiang in kan thei kho rih lo tiah palik lei in thawngthanhnak an tuah. A fapa zong Liverpool um palik zungah an chiah rih i a ra laimi cacawn ningani biaceih zung kai dingmi kongah a duhlonak kong zong a langhter. Damlo ruangah Bruno Mars concert an thawn. Vawleicung mipi hip kho biktu minung zakhat chungah aa telmi Bruno Mars cu Brisbane Entertainment Centre ah concert ngei ding a si nain damlo ruangah concert thawn a si ti theih a si. Bruno Mars tour a kalnak ding kong he pehtlai in rianlina ngei pakhat nih a damlonak kong hi zeiti damlonak a si ka thei lo nain a hlanken i kan rak i tinh cia ning cun show kan kalpi kho lai lo. A ra laimi niruk zan in Sydney in thawk a si lai i Brisbane bel cu hmaizarh nili zan lawng ah kan tuah khawh lai tiah a chim. Brisbane hrang i ticket a cawcangmi vialte cu an ticket kha nili zan concert ah hman khawh a si lai. Concert kan tthawnmi ruangah a ra kho lo dingmi paoh cu tangka khirh tthan an si lai i phaisa khirh hram cu cacawn nihnih ni zanlei panga in kan thawk lai tiah theih a si. Ngakchia hmafak ngai in motor nih a kal hnawh hnuah sizung a phan. Ngakchiate cu lam cungah a um lioah mawṭaw nih a cungin a kal hnawh caah fak ngaiin hma a pu i sizung a phan tiah theih a si. Thawngpang theih ning ahcun zanlei suimilam paruk le cheu hrawngah ngakchia cu mawṭaw lam cungah a um i lam kha a cheng pah tikah mawṭaw mawngtu nih a hmuh lo caah a kal hnawh hi a si tiah theih a si. Ngakchiate cu Brisbane um Royal Children Hospital ah an kalpi i a hma cu a fak ngai ko nain thihnak tiangin cun hma a pu lo tiah thawng theih a si. Mah kong he pehtlai in hlathlainak cu pehtlai in an tuah lio. Ngakchia phurpa zudin bu in mawṭaw mawngpa tlaih a tong. Thlanglei Sydney ah kum sawmthum pa nih zudin buin mawṭaw a mawngh lawng si loin a fa ngakchiate a phurh pah caah tlaih a tong tiah thawng theih a si. Kum sawmthum a simi pa cu Caringbah khua, Sydney ah mawṭaw mawngh pah in phone ai chawnh i palik nih an hmuh i lamkam ah an dirter hnuah a thaw an chak i alcohol 0.08 a um caah an tlaih. Cun a phurhmi a fa thla sarih cu a nu sinah palik nih an va chiah. Kum sawmthum pa cu zudin buin mawṭaw a mawngh, cun mawṭaw mawngh lioah electronic device a hman pah caah Sydney um Sutherland Local Court ah May nikhat ah kai dingin bia an khiah. Tu bantukin a luancia cacawn nilini zanlei sangah Sydney um Mascot khua ah kum sarih a simi a fapa cu a pa he speed limit sawmriat kalnak ah Za le sawmthum le paruk in an tlik lioah palik nih an tlaih hna. Ngakchiapa a pa cu speed limit sawmli le panga a luan ruangah a laisen an chuh i suspend an tuah. Rul nih tisar tlam a ngerh hnuah a lemh. A luan cia March nili ah Queensland chaklei um tibual Mandara timi meng ai za in kilometre hleikuak a hlatnak ah tisar tlam le Limru sivai ngei lo cu an i sual i sa tuk an i tei kho lo hnuah nazi panga hrawng a roh hnuah lim nih tisa tlam cu a lemh. Rulpi nih cun tisa tlam cu fak ngaiin a ngerh i a caw kho loin a tuah i a pumpi in a lemh dih. Mah an i sual lio hi camera an tenhmi nih a tlaihmi hna a si. Thlanglei Australia ah Truck le motor an i su. Thlangleu Australia ah wine a raangmi a man fak phun a phurmi truck le motor an i suk ruangah truck cu aa let i a phurhmi wine zong a zut dih. Wine a zutmi hi Australia dollar in sing ngam bantuk a si tiah theih a si. Hi thil a can hi a luancia March nili ah a si i a cannak hmun cu Taplys Hill Road pawngah a si. Truck he ai sumi mawṭaw cu sedan a si i a hnulei ah ngakchia baby seat in a ṭhumi um ko nain zeihmanh aa khong lo. Truck mawngtu le mawṭaw mawngtu zong ahohmanh an i khong lo tiah thawng theih a si. Chaklei Korea nih an tlaihmi Australian Christian missionary cu an thlah cang. Kum sawmsarih le kum nga John Short cu a luan ciami March ni thum ah Chaklei Korea nih an thlah i Beijing ah lung tein a phan cang tiah thawng theih a si. Kan hnu thla ah Pathian biathiang English to Korea in cauk hme tein a leh i mipi a phawtzamh hna ruangah Tlaih a tongmi John Short nih an ram phung ka buar tiah fiang tein cozah sinah a chim caah an thlah cang. John Short an thlahnak a ruang hi a kum a upat cang ca zongah a si. Hitihin Mr. John Short nih chaklei Korea cozah sinah ngehthiam a hal hna. Keimah ka min cu John Alexander Short ka si i Hong Kong ah a ummi ka si, Australia mi ka si. Pumpak nih an i ngeihmi duhthimnak kha ka hrawh pinah Democratic People's Republic of Korea DPRK phung zong ka buar. Mah hi thil ka tuahnak a ruang cu chaklei Korea pawl hi Khrihfa tam deuh ah cang hna seh ti ka duh caah a si. A thli tein keimah nih Baibal bi tein ka ṭial i Mirang in Korea ah ka lehter hna. Cun chaklei Korea hi vawleicung ah socialist rianṭuannak a ṭhawn biknak ram a si zong hi TV le thawngzamh ka relnak in ka theih. Culawng si loin biaknak zalonnak a um lo i ramdang a rak phanmi zong biakinn kal dingah awnh an si lo zong reporter sinin ka theih. Kum thonghnih le kum hleihnih kum thawkka ah khan Mr. Paul Beck Businessman a simi hi Baibal hi Korea ah ka rak lehter. Baibal cu hme tein ka tuah. A ruang cu a phawtzamh awl seh ti ka saduhthah a si. Cun thonghnikum hleili ah tourist in ka ra ṭhan i Baibal cu a ṭha deuhmi le lian deuhmi ka chuah ṭhan i ka phawtzamh ṭhan. Mah vialte ram phung nih a awnh lomi ka tuahmi ruangah kai chir tuk. Ngaihthiam kan hal hna lawng si loin nan ka hram zongah Kun in kan biak ko hna lai tiah Mr. Schultz nih cozah a ti hna. Malaysia in Beijing ah a kalmi vanlawng a tlau. March ni riat thonghnih le kum hleili zingka ah Kuala Lumpur in Beijing leiah aa thawhmi vanlawng MH370 cu pehtlaihnak an tuah kho ti lo tiah thawng theih a si. Mah vanlawng ahcun minung zahnih le sawmthum le pakua an cuang i cu chungah cun Australia mi paruk an i tel. Australia mi paruk chungah Brisbane in nuva hna pahnih le Sydney in minung pali an si. Vanlawng cu pehtlaihnak an tuah khawh ti lo hnu cun Vietnam le ram dangdang nih a tlaumi kawlnak zong an tuah tiah theih a si. Vanlawng cung i a cuangmi mi dangdang hna cu Tuluk ram in upa za le sawmnga le pahnih le bawhte pakhat, Malaysia minung sawmthum le pariat, Indonesia minung pahleihnih, US in upa pathum le bawhte pakhat, French in minung pathum, Ukraine, Canada in minung pahnih veve, Russia, Italy, Taiwan, Netherlands le Austria in minung pakhat cio an si hna. Mah vanlawng tlaunak kong he pehtlai in atu tiang cu thawng fiang theih a si rih lo tiah theih a si. Melbourne nichuahlei ah mithi kan nei. Falam mi, tlangval vannei luai, vanluai ti a ummi kum kul le kum hnih cu a hawile pahnih he sio an thlauhnak ah a thi. Hi sio an thlauhnak hi Yara tili, Lagun tibual ah a si i Laimi tampi kan umnak he aa hlat lo i Laimi tampi nih sio thlaknak le nuamhnak ah kan hman ngaimi hmunhma a si. A thihnak kong cu hitihin a si: a hawile pahnih hi seu an thlak dih hnuah zanlei suimilam panga hrawngin tilio hram an i thawk. Tlawmpal an i lioh hnuah vannei luai cu tilio a thiam tuk lo caah ti ahcun a tla i a tlak ahcun a hawile nih aa titermi ah an ruah caah an chanh lo. A hnu an theih tikah an va zuanh hnu nain a tanglei in doktu um sehlaw a lo tiah an chim. Hi bantuk thil a cangmi hi a can le cangka in a hawile nih palik sinah thawngthanhnak an tuah lo i inn an tlun hnuah an community upa pakhat sinah thawngthanhnak an tuah. Cu community upa nih cun palik sinah thawngthanhnak cu zan suimilam pariat in pakua karlak hrawngah khan a tuah ve. Thawngthanhnak a tuah hnuah palik nih kawlhram an thawk i helicopter le diver tipil a thiammi pawl hna he kawlhram cu an i thawk. Zan suimilam pakua in pahra karlak hrawngah an thawk i zinglei tiang an kawl, asinain an hmu lo. March thla ni li zinglei suimilam pahra hrawng in kawlhram cu an thawk ṭhan i Sangtu an kaw hnu ah an hmu ti lo caah palik cu an lung a dong. Cu tikah upa pakhat nih kanmah phung in kan kawl lai tiah a ti hnu ah vanluai i a chantling cu a tlaknak ahcun an hei hlonh i minute pahra a rauh hnu hrawngah a ruak cu an hmuh. A ruak an hmuh caan cu March thla ni li zanlei suimilam pahnih le minute hleisarih ah a si. Van Nei Luai hi Adelaide ummi a si i Melbourne ah a rak tlawngtami a si. Cucaah cun a ruak hi Adelaide ah maw Melbourne ah dah vui a si lai timi kong ah thawngfiang a um rih lo. Tutan kan thawng zamh khawhmi cu hi vial hi a si lai. ACN a rak kan lengtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan nei.